Helo pawb, rydw i'n chwarae Minecraft eto a heddiw dwi'n mynd i cario ymlaen hefo uh, llyfr. Dwi'n mynd i ladd. uh, um, yn y... So, o ti wedi gallu gweld hwn?

A wan, dwi yn just yn mynd i wneud un, dau. Dyna ni! So, just pen o dyn ar ei. Oce, a i just adael hwnna'n rwan. Rwy'n fyna. Dwi'n mynd i trio hwn. Dwi ddim yn siŵr dwi wedi wneud o. Dwi ddim yn siŵr dwi wedi trio fo eto. Mm. Na, ddim wedi gweithio. Okay.

Fod rhywun mynd i fyna? Na, dwi'n meddwl mae'n iawn achos mae'n edrych fel bod ti'n mynd i fyna, ond ti'n mynd i fyna. Mm, I gadw. So, dwi'n gwybod, echa, echa i mynd i fyna. Ac mae buwch... Mae hynna dim yn git o. Whoops. so, rwan dwi di eich al y fraig. A mae hwnna fyna. Eich al wneud um, uh, steps.

Cario ymlaen, gwneud hwn. Rwan, gwneud hwn. Dyma ni. Wedi eisiau gwneud hein i mewn i tŷ. So wedi mynd i cael e, drws yma. Os di di mynd i iwsio drws yma byth. Right.

Mae rhoi un yn pob un. Ac rwan... Hwn. Dyna ni. Nine.

Dyna ni. Rwy'n ei roi gwely. A dyna hwy mae hynna'n gweud digwydd. So dwi'n mynd i roi hwn. So,

O, um, mae yna rhywbeth hwyl ti'n gallu gwneud a mae'n ti'n iwsio hwn, hwn, a ti'n gallu iwsio um, hwnna neu tywod. Dwi'n hoffi iwsio tywod. A wedyn yym sud mae'n gweithio mae TNT dim yn disgyn ond mae tywod yn a pan mae TNT wedi cael ei goleuo mae o'n yn disgyn a so pan mae dwi'n sefyll ar hwn sy'n mynd i fod ar y tywod bydd, bydd hwn yn disgyn.

I wneud o mynd dim fach i fyny so byw'n anno fach. Wedyn I wneud yr un fath o hwnna. Na dim hwn.

hwn a croio dros gyd o hyn. Rhoi hwn lle mae y gravel. Wedyn hwn dros y tod.

Dyna ni. Mae'n mol. Na! O oh, na! No! Dwi ddim yn gwybod os ni'n cael ei wneud o rwan. Mae'n hwyl. Lot. Um. Okay, pan dwi'n mynd na fo. Un, dau, tri. I trio dim i golchi hwnna. Whee! A hwnna'n mynd yn fyma. Nes i darllen lot yn fyna.

Dwi'n mynd eisiau trio wneud rhywbeth efo hwn. Dyna ni. Ac dwi ddim yn gwybod pam am... Um, rwan, yn y nos, bydd Pam mae hwnnw'n mynd ar? Um, rwan pan mae'n nos, mae'n mynd ar. Beth rwy'n ei wneud? Na. Dyna ni. Na, na, nes i di'n rhoi hwnna ar. Um, o, yna i cario ymlaen efo hwn. Alla i gorffen hefo coesau. O, o, y coesau. Pethau sy'n neud o sefyll i fyny. Ac Cael adeiladu, ymlaen i adeiladu yr og. Mae crwan ai wedi mynd i wneud ydi.

Dau. So, pan dwi'n mynd i cael i um, dan lle mae o yn stopio efo hwn a wneud um, dau efo uh, oren, um, tri hefo coch, Trist yy wel pan dwi'n mynd i neud o mae dangos ti yy fy hun a wedyn 'nai mynd i fyny achos bydd hwn dipyn fach Um, dim yn tew. Wel, dim yn fach yn tew. Un, dau, coch, a wedyn a'i roi gwir amdan. Un, dau, cario ymlaen. A... Coch, un, dau, tri.

Na i dechrau wneud o y cap. Ac um, I, I bod yn distaw am dipyn.

A dyna ni hefo uh, ochr ar y wan a'i

Rwan ni'n neud un. So pan dwi di gorfod neud y top yn fyma, nhw'n edrych fel iedd yn hynna. Dyna i neud

Mm. A dyna ni, y rocau tu allan. Ac rwan i'n mynd i gysgu. A di eisiau pawb symud. So dwi'n gallu mynd i gysgu. Ynni. A do rhaid mynd. Oce. Ni llawr hefo beth bynnag mae'n dechrau ar. I dechrau roced yn fy ma. So, oren fel y llawr. A dyma y roced tu allan ar ôl ti di wneud hwn. So dyma beth mae'n mynd i edrych fel tu allan. A di di di di dechrau tu mewn. Roi

Dyma ni. A gorffen efo hynna, so, um, ta-ta.